nimwebare kutumurikira omugamba murungi nimwebare twaza kubashemeza nk'abazaire ahabw'okuba mwatukorera ebintu birungi

Ow'ekitiinisa Yoweri Museveni, Ruhanga akamuhanga, Nyamugyera akamwakiira, Rugaba akamugabira obumanzi, Rugumya abantu, Ninyujuka obwa Nkurumah, Kapeeh, Kakyenkwanzi, Muyenje, Ngoma na Wakyata, Buruuri na Masindi, Yatuzahuura, Rugumya abantu, Twateera omu ngaro, twayuguuma, Nambwenu obushoboorozi tukaija twaburekurira Ruhanga. Ninkugambira abantu makumi abiri na mushanju abaazaahize amagara omu Island'obagiire kuzahuura Uganda omu mikono y'Abazigu, Eshagama yaasheesheka, Enjura yaabateera, Omushana gwabasaasa.

Bwana Yinki ataireho okwerinda hagira Yoweri Museveni omwebembezi wa Uganda orwanisa emirto na obutemu buzigutika emikat bwa murwanisa buni nyamaishwa. Yoweri Museveni na Isif Re bashutami omu bukiiko bw'amahanga ageteire n'okwetegyereza bashanga ngu Obote asisire Uganda ngu nacwera abazaire empumbi amaizi batandba gakamuura acwijura engumba ahenda eminyeeto azibira enzeere kujimeera mujaguzo ari atateereza

Ou abaire naakyanga niinyija kumubagambira nyenkyakare, n'abo abatagira nkyebe munda bakateekateeka ngu nibatucwekyereza. Nimbagambira abashaija bakuru w'abaana bato abarikunyeeta abaishiki b'empangare Yoweri Museveni amaisho twamuhurera ago ekisha akaakitandika kinaana na gumwe omu kwezi kwa Kabiri n'abashaija bandi bamukunda. Yaagiteera eya Kaibamba na Kakiri yaagiteeba

Baaba akaba nayefuuza nasinga akaba nazira omwana musisi w'omuganda ayamba eri ihano yateera abazigu emitumba nagirenga ngu boona asonga akarampenge. Akabateerera amasuuli ita amakuru bita namatwiga nazibira aha dooyi kusonga ngu omwana waaza kutegyera nka akyaruga omu zibuyo atasibikirwe mukono tutamwetegyereize. Za motoka za tata boita eza bwa gurunedi, za panda gaari boita eza za maina, ntobarira abaceceka mbuga nga ba Ruganzya batsya mukubacunduga okuteera aha dooyi.

Mukama nayangira abajaasi ebikurwana Abategyereza abasonga mbere bariganzya bakaturima bacungura Uganda Muntunguure munyongere amaraka mbagambire eihanga ryaitu buremeezi okuyinamirira rikakondogoza rikashaasha nka shanga ritongyeze bakama baaryo Ebibungo ebyabandize kurira nikateera na kabwika nashanga ebibungo nibyeshaaringa nibyemaaringa nibanduza karahegye ngu obote watugarukaho Omukaija obuyihaho Kabaka Muteentsa mukama engoma agiragirwa Ishungu nibwo Ruhanga yamwihamu emikono sitaani akamwongyera amaani g'okwita ente n'abantu Ekibambiro kya Nyanso n'okushanga neeyekamuura amaizi enkaito na katatembo ngu egyo tekirangwa nte na muntu ak'ebyanzi na bukungu ngu yaarira gaabura okwomi. Okuheereza na kyenkungu ekainame kashobirwe kakondogoza ekarema yaasabira buri omwe. Akabungo ka kaamuseenene kaimukira ahu abantu bataimukira, ahu omuntu atagambira na ndiijo, ahu omukazi atahera mwereere beere, ahu ente etashurira ntwamuto yaayo. Yaakira n'ogwo muzigu.

Za kasindi kabura kapurisa Abare. ni kateera kagezi ka Ruhanga rwa bunyoro na rwa sande Kayora Eeh! katonda omu kensu bakaziisa omu buranga na rwonzo nashanga bakubire katandaguza Eeh! Mpereza engaro mushaija wa Ruhanga we.